Vanene va ka hina, hi vula sweswo hi nge Hosi hi katekisile na le ka siku ra namuntlha, ngopfu-ngopfu eka lava va yaka mintirhweni magidi va ta suka va twa hi Kereke ya Sonto. A hi khenseni Maningi wa Ntamu loyi kunene a hi nyikeke nkarhi, a hi siyela wona leswaku na hina hi ta kuma nkarhi wa ku vulavula timhaka ta Hosi Xikwembu. Hi khensa nakambe lava mahungu va hi tivisaka leswi endlekaka etikweni ra ka hina. A ni ku loko hi nga si nyokovela swinene eka kereke ya siku ra namuntlha, a hi khongeleni. Bava ni Xikwembu xa mina lexo saseka, wena u ri wexe Mulondovoti la tumbuluxeke matilo ni misava, Hosi ya nga, eka siku ra namuntlha ha titsongahata evukoneni bya wena. Hi swi dyondzile, N'winyi wa mina, loko hi hlaya Rito ra wena leswaku handle ka wena, Papa, a hi koti ku endla nchumu. Hi yo mhaka hi titsongahataka evugoneni bya wena ku, Xikwembu, hi pfune. Loko kunene ha ha ta hlaya Rito ra wena eka siku ra namuntlha. Evitweni ra matimba, Vito ra Yesu Kriste. Amen. A hi hlayeni Rito ra Xikwembu eka buku ya muprofeta Isaya, ku avanyisa ka makume mune. Hi sungula ku hlaya eka ndzimana leyintsongo ya makume mbirhi nkombo. Hi ri Isaya chapter number 40 hi sungula ku hlaya ka verse 27 hi rhelela na yona yona yi hlekisa xi lexiwani n'wina va ka Yakobo xana mi vilelela yini ndzi vula n'wina va Israyele xana mi vula yini loko mi ku hosi Xikwembu A xa ha lavi ku hi tshinelela kusuhi na hina. Xikwembu xa hina a xa ha lavi ku hi sirhelela. Xana a mi tivi nchumu? A mi twanga nchumu ke? Hosi Xikwembu, xona Xikwembu lexi nga kona hi laha ku nga heriki, lexi tumbuluxeke misava hinkwayo, a xi karhali, a xi heli ntamu. Makungu ya xona a ma tiviwi hi munhu. Lava tsaneke xa va nyika matimba, xi engetelela ntamu eka lava va nga tiyangiki. Hi hlaya Rito ra Xikwembu ku fika kwalaho eka siku ra namuntlha, kasi hi ya vulavula hansi ka nhloko-mhaka leyi nge, Xikwembu xi kona hi minkarhi hinkwayo. Ni vula sweswo va ka hina ni nge Xikwembu lexi hi xi khongelaka hi minkarhi hinkwayo xi kona n'wana mhani. A swi na mhaka ku ka titimela, a swi na mhaka ku ka hisa, Swi nga ri na mhaka ku mina na n'wina hi hundza eka nguva ya njhani ya vutomi, Xikwembu xi kona hi minkarhi hinkwayo. Minkarhi ya hina ya vutomi ya ku hanya laha misaveni a yi fani. Van'wana mi nga tikuma sweswi mi ri exikarhi ka xirhami lexikulu, ku ri ku hi ku ya hi tinguva ta ntiyiso i nkarhi wa ku hisa, kambe vutomi byi nga vutomi va gidi. Wa tikuma u nghene eka nguva ya ku titimela, wa tikuma u nghene eka nguva ya ku hisa, hi ku ve ni tinguva leti ta hambana ku ya hi hina vanhu. Kambe a ni lava ku vula sweswo leswaku eka tinguva teto hinkwato Xikwembu xi kona. Xi kona hi minkarhi hinkwayo, hi ku loko hi vulavula hi tinguva hi vulavula hi nkarhi. E tinguva hi xin'wana xa minkarhi. Mativa na tin'hweti i nchumu wun'wana wu vulavulaka hi minkarhi. Hambi loko ku ri ku i lembe, swi vulavula hi minkarhi. Se Xikwembu xi kona hi minkarhi hinkwayo. Hikuva ni Bibele yi hi byela leswaku Xikwembu a hi munhu, lexi nga ta paka swa ku ni nga ya ni ya wisa. Phela hi swona Bibele yi nge a xi hetleli. A xi khudzeheli. Loko a xo khudzehela Xikwembu, a hi ta xanisiwa hi madimoni. Laha hi nga hlaya kona Rito ra Xikwembu, n'wina va ka hina, hi ri, Bibele hi nomu wa muprofeta Isaya, u ri, N'wina va ka Yakobo, xana mi vulela yini? Ndzi vula n'wina, hi, ndzi vula n'wina va Israele, mi vilelela yini xana? Timhaka leti hi nga ta vulavulaka hi tona namuntlha a ti byeriwi munhu un'wana na un'wana, a ti kongomisiwanga eka munhu un'wana na un'wana kambe ti kongomisiwa eka tiko ra Xikwembu laha hi dyondzaka leswaku hambiloko vanhu va ri Vakreste Ku fika nkarhi laha va kanakanaka matimba ya Xikwembu, ku fika nkarhi laha va ngheniwaka hi moya wa ku vilela, ku ri ku Rito ra Xikwembu ri ri, Mi nga vileli ha nchumu, etimhakeni hinkwato tivisani Hosi Xikwembu ku pfumala ka n'wina na ku tikeriwa ka n'wina. Namuntlha, Hosi Xikwembu xi swi vona ku ri ku, E-e, swa antswa ni vulavula na, na, na muprofeta Isaya. A ya tsundzuxa va ka Yakobo, a ya tsundzuxa va ka Israele leswaku xana va vilelela yini. Kasi vo lo rivala ku va na Xikwembu lexi kulukumba na? Mina ni vula sweswo ni nge namuntlha va ka Yakobo va kona, va Israele va kona hi mina na n'wina. Ingaku Xikwembu xi lo swi vona ku n'wina mi le ku vileleni, mi vilela hi vutomi bya vana va n'wina, mi vilela hi vutomi bya nuna wa n'wina, mi vilela hi vutomi bya nsati wa n'wina. Ma rhandza Xikwembu hi vilela hi vutomi kumbe rihanyo kumbe maendlelo ya ya tikereke ta hina? Se swikombo swa xi, swa xi hlamarisa, hi yo mhaka xi nge, N'wina va ka Yakobo, n'wina va ka Israele, mi vilelela yini? Xana a mi swi twangi xana? Xana a mi voni nchumu na, leswaku hosi Xikwembu xi le ku tirhele ku, ntirho lowu kulukumba? Mati va vanhu va vilela ku ri ku eka buku ya va ya Vafilipi ku avanyisa ka mune hi ku avanyisa ka mune ndzimana leyitsongo ya ndzevu yi ri mi nga vileli ha nchumu mi nga vileli ha nchumu etimhakeni hinkwato tivisani hosi Xikwembu hi ku kongela A xi tivisiwe Xikwembu lexi hi xikhongelo, xi tiviseni leswi ni kwepfaka endzeni ka moya, xi xi tiviseni leswi kunene swi pfindlusaka moya wa n'wina, xi tiviseni kunene leswi mi tekelaka vurhongo. Namuntlha, va ka Israele, vana va Xikwembu ku nga Vakreste, va hlengeletiwa va vutisa ku, Xana a mi swi twangi na? Xana a mi vonanga nchumu na? Hi ku eminkarhini yo tika, ha rivala ku Xikwembu xi kona, Eminkarhini ya maxangu, ha rivala ku Xikwembu xi kona. Hi yo mhaka muyimbeleri un'wana a nga tshama a ta na risimu a ku, O Yehovha Hosi Yanga, u ndzi tshikele wa yini? Ni lava leswaku namuntlha hi tsundzuxana leswaku loko hi hlangana na swo tika a swi vuli ku Xikwembu xi hi tshikile. Loko ni kha ni hlaya Bibele ya mina, hinkwako lomu Xikwembu xi nga tivonakarisa kona hi loko lava va nga va xona va hlangana na swiyimo swo tika. Hilaha Xikwembu xi tivonakarisaka hakona, hilaha Xikwembu xi tlakusaka hakona makatla, xi ku se ni la ku ta ku ni va komba va misava ku loyi a hlanganaka na xiyimo lexi i n'wana wa mina. Na mina na n'wina kwala hi tshamaka kona namuntlha, loko hi hlangana na manhanga ya vutomi, hilaha Xikwembu xi tivonakarisaka hakona. Mi ta tsundzuka siku rin'wana wansati loyi a nga hlongoriwa emutini wa mukhalabya Abrahama, na manana Sara n'wina. A famba na n'wana wa yena wa jaha va ku, Ishmayele, Xikwembu xi nga vulavuli nchumu. Xi va tshika va famba hi laha va ya, va nghena mananga ya Beer-Sheba. A fika n'wansati a teka n'wana wa yena a swi vona ku gula ra mati leri a nga nyikiwa rona ri herile, xinkwanyana lexi a nga nyikiwa xona xi herile. A tivutisa ku, Se ni ta endlisa ku yini? A ka ha ri na swin'wana handle ka ku n'wana wa mina a ya fa. Hi ri Bibele, a teka n'wana a n'wi veka eka mpfhuka wa ku hoxa ribye, a n'wi veka hansi ka xisinyana laha ku na ndzhuti. A ku, Ni nge tiyiseli ku vona ku fa ka n'wana wa mina. Ni nge tiyiseli ku vona ku timeka ka n'wana wa mina. Hi leswi mina na n'wina hi swi vulaka namuntlha, hi ku, Ni nge tiyiseli ku vona ku fa ka vukati bya mina, no, ni nge tiyiseli ku vona ku fa ka jaha ra mina hi tinyahupe, ni nge tiyiseli ku vona ku fa ka hinkwaswo swa mina leswi ni nga swi tirha hi mavoko ya mina. N'wansati yi ri a fularhela, a teka nhlana wa yena a komba laha n'wana a ri kona. Minkarhi yin'wana swa laveka, vana va mhani, leswaku loko swi tika, Hi hundzuluka hi siya vanghana na swilo, hi kongomana na xikomixani lexi nga ka tilweni. Ni vulavula hi Xikwembu n'wina lexi nga kona hi minkarhi hinkwayo, lexi kunene ku nga vutiswa lava va Israele, lexi kunene ku nga vutiswa va ka Jakobo, lava kunene va nga vutisa ku, Xana a mi swi twanga na? Xana a mi swi vonanga na? U nga ku na vatwa va Israel va ku, Hi swihi leswi hi nga swi twangiku? Hi swihi leswi hi nga ka hi nga swi vonangiki? Va ri, Xana a mi tivi nchumu na? Va ri, Hosi Xikwembu, xona Xikwembu lexi nga kona hi laha ku nga heriki, lexi tumbuluxeke misava hinkwayo, A xi karhali. N'wana mhani, Xikwembu a xi karhali. A xi karhali hambi wo khongela siku rin'wana na rin'wana. A xi nga ku tlherisi loko xi ku vona u ta hi le kule. I vanhu lava karhalaka va ku hi karhele timhaka ta hina mi ta n'wi twa ku go go go go. Xikwembu a xi karhali gongondza n'wana mhani. A xi karhali na siku na rin'we. Hi vula ku Xikwembu lexiwani futhi ve ri a xi heli ntamu. Xi na matimba lamakulu lexi nga kotaka ku hi tlakula kwala hi karhalaka kona, hikuva swo karhalisa swi tele. Swi tele leswi namuntlha swi nga mi heta matimba. Van'wana kunene leswi hi hanyaka eka nkarhi wa ntungu wa mavabyi lamawani, hi hele matimba hikuva maxaka ya hina va fambile, Lavakunene a va kota ku veka xinkwa etafuleni. Hi hele matimba hi ku vanuna va hina va fambile. Lavakunene a va hi pfuna ku nghenisa vana xikolweni. Kun'wana emindyangwini papa na mhani va fambile. Vana vo lo sala vo lo puna-vunaa. Mativa va hele matimba a va swi tivi ku va ta byela mani hi ku swa tsakisa ku loko n'wana a ri na mhaka a byela mutswari. Hambiswiritano, Xikwembu lexi a xi heli matimba. Kwala ndzeni ka rito ra Xikwembu, rito ra Xikwembu ri vula sweswo leswaku Xikwembu lexiwani i tatana wa swisiwana, i nuna wa tinoni n'wina. Hi marito man'wana i Xikwembu xa ku hlayisa. Loko a xi vonile ku ri vana lava va ta sala va pfumala lomu va yaka kona, a xi ta va xi pfumeli leswaku va famba na vatswari va vona. Kambe xi swi tiva ku xona xi kona. Hi yo mhaka ku vutisiwa ka va ka Israyele na va ka Jakobo ku, Xana mi vilelela yini namuntlha hi mina ni vulaka na muti rito ra Xikwembu ni nge, Mi tshamile kwala henhla ka xitulu mi le ku yingiseni ka rito ra Xikwembu, mi khomelele voko ra n'wina hi xihla, mi khomele xidlaya hi voko ra n'wina, Mativa mi dya mbitsi mi ala na ku hlamba, mativa mi dya mbitsi mi ala na vurhongo a byi khomi. Mi vilelela yini? Hi ku Xikwembu lexi mi nga pfumela eka xona xi te, Ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki, ndzi nga ka ndzi nga ku siyi, ndzi ta va na wena hinkwako. Loko mo tlhela nakambe mi va na nkarhi mi hlaya Rito ra Xikwembu eka Pisalema 118, mi hlaya eka ndzimana leyitsongo ya tsevu kumbe na ya nkombo yi ri Xikwembu Xi Yima na Mina. Mhaka leyi Matewa ya ni tsakisa mina. A, a, a yi ri Bibele Xikwembu Xi Yima na Hina. E-e. Xikwembu Xi Yima na Mina. Hi swi vula ku yini leswaku lava ngo na xiyimi na vona, kambe a swi laveka ku n'wina mi vula mi ku, Xikwembu xi yima na mina? Na mina ni ku, Xikwembu xi yima na mina. Na lavaya va ku, Xikwembu xi yima na mina. Kwala swi tikaka kona, xi ta ni pfuxela vanhu lava nga ta ni pfunaka N'wana mhani swi ri karhi swi tika nuna a fambile, n'wana mhani swi ri karhi swi tika nsati a fambile. Xikwembu lexi yimaka na mina, Xikwembu lexi yimaka na wena sesi xi ta ku pfuxela vanhu lava nga ta ku pfunaka. Ni vulavula hi Xikwembu lexi nge mi vilelela yini loko hi kha hi ya ku fikeni emakumu hi ri rito ra Xikwembu, xona Xikwembu lexi nga karhaleki. Xona Xikwembu lexi nga heliki ntamu, makungu ya xona a ma tiviwi hi munhu. Yi ri Bibele ya mahleni ku, Lava tsaneke xi va nyika matimba, xi engetelela ntamu eka lava va nga tiyangiki. Ma swi vona va ka hina? Hi marito man'wana, Xikwembu a xi lavi ku loko u hlangana na xiyimo u dendeleka. U nga dendeleki sesi. U nga tsakisi valala va wena hi xiyimo lexi u nga hlangana na xona. Va ku, Na namuntlha wa ha rilo, na namuntlha wa ha dedele. Ko yini Bibele xi nyika ntamu eka lava ntamuheleke hikwalaho ka swiyimo? Mina ni vula sweswo va ka hina eka kereke ya siku ra namuntlha ni nge, Xikwembu! Xikwembu xi kona hinkwako. Xikwembu xi kona hi minkarhi hinkwayo. N'wana mhani loyi a wu twaka swi tika pfula nomo, pfula nomo sesi, pfula nomo. U ku Xikwembu se ni twa ku vava, Xikwembu se ni twa ku tikeriwa. Xi ta hatla xi fika ku rito ra Xikwembu ri ri, U le kusuhi, suhi, suhi, suhi Hosi Xikwembu na hinkwavo lava twaka ku vava. U nga ku Xikwembu xi nga mi katekisa xi mi pfuna. Mi nga ha twi ku vava, mi nga ha tshami mi pandza nhloko. Xi kona Xikwembu hi minkarhi hinkwayo, ni le ka nkarhi lowu mi nga hlangana na wona wo tika, xi kona Xikwembu, a xi mi tshikangi. A ni ku eka hinkwavo lava mi yaka emintirhweni namuntlha na lava mi nga ta tsandzekaka ku ya tikerekeni, tivani leswaku Xikwembu xi kona hi minkarhi hinkwayo. Xikwembu a xi mi katekisi, xi mi endla hi tintswalo, mi nga fi hi mbitsi. Tatana wa le matilweni wa ha ri kona, a nga heli ntamu, a nga karhali. A hi khongeleni. Tilo ra ku saseka ni Xikwembu xa mina, hi khensa hi ku wena u kona eka tinguva hinkwato leti hi hundzaka eka tona ta vutomi to tika Hosi, ngopfu-ngopfu eka mhani luya, ngopfu-ngopfu eka papa luya. Va na kona, N'wini wa mina. U n'wi pfuna. A nga ha tivi tlhelo lomu a nga khomaka kumbe a kongoma kona. N'wi katekisa u n'wi pfuna, Hosi yanga, eVitweni ra matimba, Vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen.